Awle tucu rawlchum pa in tucu i komhnak kan ngei lai. Le tuhi XV Hair Salon Beauty beauty parlour an ti maw? kha ahkhan rian a ṭuanmi chinchin kha kan komh lai. A ṭuannak hi kum nga chung a rak lut ve cang le tuhi a rak lut lio ahkhan zeitluk har in dah a rak tuar, cacun zeibantuk dirhmun hle a rak si, a ol maw ol lo timi kha kan komhnak caan si lai le. Atu hi hi dawr ah hin zei can hlen rak um cang rengreng. Kum thong hnih le hlei kua kan ka lut. Le thong hnih le kua. Kan ka lut le tu tiang hi ka um. Le ti sia cun thong hnih le hlei kua na lut ah cun minung nan tam makha samar tampi nan nei maw zei tin? Kan lut ka khan cun mi tlawm te lawng an um i kan sia pa le pakhat nu lawng kan um. ka lut khan keimah hi a phum. Le kan lut hnu khan midang hna kha an van lut ve. Le wanṭhan zong kha kan tam ngai, mah lio khan cun a nuam zong a nuam, customer zong kan ngah. Le zei atu hi Kaleme ah hin na um peng maw? Le Kaleme ah hin van na ṭuan maw? Kaleme khan ka ṭuan i kan hnung December thla khan Hakha ah kaa ṭhial i Hakha khan ka um peng ti zong Hakha ka um atu hi voi lo ka van tuah ta hnukpung tlin ka van tuah ta mm, mm, mm, mm. le nan dawr tuan hi a har maw har lo zeitin dawr tuan dawr timi cu zeizian pau cu har ve ko ti dawr dang zong a har ve ko i a har cu a har a nuam tong a nuam ve asi. Cuti si ahcun nan dawr, nan dawr ahhin minung pakhat nan lut ahhin lahkhah hi zeitin le zeitin pek hna? Aw, khawngsaw, pakhat hmanh, zeihmanh an thiam lo ahcun lasa pe law anmah pingmi ah a um tik lawngah khan lasa pek si. A ṭha. Cuti si ahcun

ka hawi te zong an ṭha dih ko, an tel dih ko. An ka dawt dih. Mm, a ṭha ṭha. Cun atu dawr ah hin uh, na ṭuan na ṭuannak a sau tuk cang le ṭuan inn saupi tiang um nai tim maw? Cun samtuah hi pawcawmnak ah hin a tlak rengreng maw? A tlak lo timi kha donghnak ah hong kan chim law. Sersiam hi phucawmnak ding ahcun a tlak ko. Sersiam hi phucawmnak ding ahcun a tlak ko. E, keimah zong hi atu kum hnih khat ahcun chuah ve i te Go Raisan khuin zong kha kan duh ve. Go phucawmnak ding ahcun a tlak a ṭha bak mi te. Tuah khawh ahcun nannih zong rak tuah cio law ṭha mi te mah phucawmnak ding ah mino kan si ahcun a ṭhami seh. Mm. Natein rian timi cu maw a har caan kha tampi kha a um ve lai i te Mm. ah, har khumah khan har nomh caan khumah khan tampi a nomhnak kha a um lai le. Cun na tuah hin sui ṭha hi na pawng ah um ve le ni hi te ah, sui ṭha hi kanmah nau a si le kanmah fanu si tikah khan ah, anih hi te a uatana phun a si maw si hnga lo timi kha kan hun hal ta lai sui ṭha. Mm. Noitin Nawa tanau phun cu maw si lo Ah si ve ko si ve ko ti Lucomnak ahcun a ṭhami bak si ve ko Nangmah lut lut ding ah ti na duh phun si maw na uar phun si maw Ah ka uar phun si kei zong a ṭha ṭha cun hmailei ah nang khom na lut sual a si ahcun uchin uchin le unomi kuttang ah khan rian na ṭuan te lai i mu le kha tikah khan pawcawmnak tlak tak tak kha nai zuam ve hau lai. Lei nang cu ai bur ah khan sam tuahnak a tuah ciami sinah khan tampi na rak um cang lai. Che khan na naipa maw naipa lo na cawng ve maw ka khan? Ah, chawmpa ve an bawh dih ka cu ka ṭuan ve le. An tuahmi hi cu ka thiam ka tin ka zonak hmanh in ka thiam dih lai tin cun kai ruat ko. Ko ah tuna mi kha a si ve le. Cun suiṭha he atu hi Kalymyo ah a um le Aibur a hawnnak he saupi thla li thla nga chung a lut cang. Le kanmah fanu si kanmah le kan i lakmi si le atu a aw ṭha le saknawng a thiang le biakinn ahhin Sabbath ni ahhin cun a pel lo in thla a satu si le nih hi Pathian nih aw ṭhatnak amah thangthat tein a pekmi si le atu hi ai zuam cuahmah lio si le tuzan lei hi um, kan i hmuh lonak a saupi tikah khan Hakha in an hon tlun tikah chinchin te le chinchin le aa na tein hon tlun tikah khan atu bantuk in kan rak tuahmi kha a si tikah khan hmailei ah bantuk hi zoh ṭhan te ding zongah kan duh lai pinah kan video tampi nan rak kan zoh piak lai le sui ṭha hi

Kanu hi tarin ngai le phumbawilan nute hi tuzan ah kan komhnak caan si lai le phumbawilan nute hi anih cu a u sinah khan a lutnak a sau lo tikah khan atu hi kan i hmuh lonak sau le ka lem i a um le auh ahcun a der tuk nain atu hihi a rak thau cang. Hakha um ai rak i ziak le a ruang cu a kik le rawl tampi pin a ei kho. Cun atu ahhin zeican hlah a thiam cang, a ṭuannak a rei lo le timi kha kan hal ta lai. Sicun a nute na Hakha dawr na ṭuannak hi zeican he si cang? Thlali. Thlali si cang ti a zei atu hi zei zei tiang kan na thiam cang? Samthiang tiang ka thiam. Samthiang na thiam le luṭawl kam na thiam ti. Malis ca special si ti chun kha ka lu a fak tuk nu chafak nih khan a ka tlaih ruang ah khan ka lu a ka malit le thiam tuk mi si. Le Samthiangkhom a thiam cang le natein a kir kha cu tuah cawng lio a si ruangah khan tampi kha cun dingmi nei rih. Le a nuam a nuam lo. A nuam. Mm, a nuam ti. A nuam le nang te na hua ta na hua ta na phun sak along mai. A si ve ko. Ṭap lei i ṭap lei da hua ta na ve ko. Um si, ṭap lei za hua ta na ve ko. Le Tikhan tuchun hi a hon aa hon tuchun hi ka lehmi a phaknak a rei lo le kan ngai tuk le video kan zaih tami si. Hmailei khan a nungak tik a tar tikah zohfon te dingah kan i thiammi si. Lin tuk mei khom a hong lo ruangah khan zahphek ten kan pum buin um. Tahin kanu tha. Khabial ka te hin rawl kan suk lio sibu kan sit lio zanlei sizang a tlai cang kan inn ah kanmah tein kan um ko hihi rawl kan suk kan zoh tawn in dilo cungah kan i lawm.